Iwodo ci wi YouTube channel Tino obedo ceng cabiat me ceng Easter. Cwiny dano tino obedo yom mada e Ecclesia me uh, Kalongo Catholic Parish uh, i kare ma jami mapol mabeco otimme. Uh, I kine obedo mic uh, me, me ot lega ma latit Professor uh, Ogen Latigo ki famili ma meggi gumiyo ki dong bene uh, mic mukene mapat pat luneno yen bene tye ma kimiyo Koni an abicito apenyo ngat acel i kin jo ma bene gunongo en yen eni-ni, wek in bene ya inen jami mabeco ma otimme eni-ni, ya walegu bene ni wun ma wutye ki cwiny mabeco, ma wutye ki gar ma wuromo konyo dano, ya inen aye bene kare ma in itwero konyo dano iye. So, medde ki subscribing i YouTube channel ma calo kit man. pi ngec mapol jami ma kwako kom lwak, ki dong bene pi yaro ker pa Kricito. Opwoyo matek.
Wamito doko pwoc pi yelle ki cwiny maber ma lupaco niwok ki i kom latin ma mege, Professor Ogea Ladigo, ma kaka famili.

Gin gumiyo mic mapol me konyo Eklesia. Tye mapol ma pe romo cako kwanone kacel acel cwalowa wa i cawa biro. Ci dong oye wabidongo cingwa lawange kicelo kun nongo wapoyo mic ma gumiyo macalo cente alip miya adek ka par.
Awacciwu kede, atye ki jo ma gunongo yen ki bot ladit anga, koma Cash Williams anywa, kit ma awacciwu kede i acakkine. So cwiny, yes, en obedo RDC me Lamwo. So kit ma awacciwu kede i acakkine, ni yom cwiny tin tye i Klisia i ceng Easter me nino matin, i kare ma Lukricito mapol gunongo miti bene mapol. Ci dong, kit ma awacciwu kwede, pe angeyo apwoyiwu matek wumegina ki lumegina, wun ma wunongo yen. Co yen eni ma wun wunongo-ni, wutamo ni yen eni bikonyowu i nining?
Kipwoyo Yecu Kricito ki nongo weng, wapwoye matek tutwal. Yen enoni, me namba acel wapwoyo Komakec William Anywa, RDC me Lamua District. pi kato ki tam maber me miyowa yen, pien pe tye gino mo ma poyo wiwa i nino macalo otinni, mapat ki yen, pien yen eni ka apito, wiya po i kare ducu ma agwoko nyako nyig acamo-ni. I dwe Easter me mwaka alip aryo ki pyeraryo wa abic, en aye ngat ma omiya yen obedo Komakec William Anywa, ma wiya po i nino ma agamo ki yen-ni kwede, miyo nino matek tutwal i wiya. ki banya madit tutwal i wiya ni, Kare ducu ka an abino i ot pa Lacwec, olo to Rubanga miya mic, kadi mapat ki dano aye omiya, ento kare ducu ka an abino i ot pa Lacwec ka adok cen paco, nongo atye ka gamo mic pa Rubanga, atye ka dok kwede. Ci bene wapwoye matek tutwal pien dano ma tino onongo yen obedo dano miya acel ki pyera aryo wiye aboro ma gunongo yen tyen yen mapatpat ma wamako icingwa ni obedo tyen ovakado ento pol dano bene gunongo fene ma gucito gitye ka pitone wa mayeme bene tye i kine ci en gin ma pire tek tutwal i yen-ni oweko amako ki kero dok ki yomcwinya adada dok kwede gang.
Gipwoyo Yecu Kricito Lubanga ber kare ducu.
Apwoyo Lubanga mateke me mina anongo yen man. Yen eni ni agamo ki bot anywa William ma tye RDC me Lamwor okelo nyig yen eni ovacado wek acit apit wek bene kukel deyo iganga wek ka bene onyak maber Lutinna bene gicamo, an bene acamo wek apo kwede bot i kom anywa William i nino Icita matin, Paska. Apwoyo.
Kipwoyo Yecu Kricito. Kipwoyo nakanaka.
Ber, an apwoyo matek. Apwoyo mic ma Lubanga omina i nino matin. Iya yom tutwal kit ma lawote owaco kwede. Eklija ominiwa mic ma wan pe waneno, ento dano makwo bene ominiwa mic ma waneno, ma tyen iwa yom iye tutwal. Wiwa obugak ka po pi mic ma mewa eni-ni, mic ma Lubanga ocwalo bot rdc William Anywa oweko miniwa mic eni. Atye ki gen ni eni obedo pene ma alego Lubanga ni omiya kwo bene wek Ko acam, abed ki yom i cwinyi iye, apoyo matek. Ya wapoyo matek ya pi in ma itye ka neno ya Wod Ojibo YouTube channel. Kit ma awaco kwede tye en ki lutwa ma gunongo kony ki bot ladit RDC. Ya kadi bed pe wacako ki nying an ya kilwongo ni Prince Cons an aye atiyo en i YouTube channel man ma kilwongo ni Producer Cons Wod Ojibo YouTube channel. Ya maybe wangeyo nyingwu wek bene en ladit-ti ya. Ma nenowu kong bedi ni en bene nongo ngeyo nyingwu. An kilwonga nying anunu en Can Wilfred, atye member me Chrismatic, Catholic Chrismatic Renewal i Kalongo Parish. An kilwonga ni Ayub Pasca, atye bene i dul me Raco Ye i Kalongo Parish. Kilwonga ni Amiro Beatrice Okello, atye kancila me Kalongo Town Council, atye bene lamemba I kin dul me Krassmatic, foyo matek. Oh yes, opoyo matek honorable. Yeah, pe in ma pud peya i subscribing, you subscribe to my YouTube channel. Ah, pi ngec mapol kit ma awaco kede, opoyo matek. Wangeyo ni i kare mo me anyim, mwaka abic adi mo kenyo, yeah, nongo kit ma an bene atye ka longo kany,

Ya, man aye gin ma pire tek ma wan bene waromo timone ki luwotwa ki dano mukene. Wapwoyo Professor Gean Latigo un ki kom akec Williams, RDC, ma omiyo kony i nino ma tin. Wapwoyo bene Lubanga medde ka goyo laa i kom tic cingwu, ogo laa bene i kon famili ma megwu. Ya, wek nongo bene wun wukony lwak wadong kacel.